Күп еллар, ничә ел була инде, ветераннар МГДУның ветераннар советы. Өченче ел. Өченче ел ае советы җитәкчелек итәсез. Менә шушы әлеге дәвердә безнең әлеге МГДУ оешмасының ветераннары белән ничек иттереп эш оештырыла, алар белән нинди чаралар үткәрелә һәм инде менә Маяк газетасы да безнең Хәзер бит инде шулай ук язылу бара. Маяк газетасында яктыртырга иде менә аларның тормышын. Шушы хакта безнең сөйләшү иде бүген.
Безнең нефть һәм газ чыгару идарәсендә бүгенге көндә ветераннар 1300 дән артык ветеран бар инде. Бүгенге көндә алар 21 цех оешмаларына аша эшне алып барабыз аларның. Безнең Актүбәдә Алты йөздән артык ветеран яши, калганнары безнең Казанга кешеләр инде. Ну, ветераннарга әйтсәк, ветераннарның күбесе, әйтергә кирәк, актив тип. Алар пенсиягә теге чыгып китү белән сыра өйдә утырырга җыенмыйлар. Безнең менә Азнакайда да, Актүбәдә дә ветераннар клубы бар, аерым зданиелар инде. Ул зданиеларда безнең Азнакайда бильярд, шашка, шахмат уйнарга була, Актүбәдә Бильярд, шашка, шахматта, ещё настольный тенниста, безнең тренажерный зал да бар. Кызлар безнең пенсионер кызлар, ветераннар шунда йөриләр. Азнакайдагы ветеран хатын-кызлар безнең МГДУдагы спорт залда группа здоровья без ачтык анда, атнага өч тапкыр алар барып анда заниматься итәләр инде. Шуны план буенча алып барабыз. Еллык планны ел саен декабрь айларында утверждай итеп, шул план буенча безнең бу планда безнең ярышлар үткәрүдә инде ветераннарның тормыш хәлләрен өйрәнү, сугыш ветераннарының, тыл ветераннарының, тол калган хатын-кызларның, аларның без яшәү шартларын Карап торабыз инде, белешеп торабыз, ярдәм итәргә тырышабыз үзебезнең көчтән килгәнчә инде. Күп вопросы буенча Азнакай нефтегазының җитәкчелегенә мөрәҗәгать итәргә туры килә инде. Анда күбрәк вопрослар финанс белән, ремонт эшләре белән, материал, материал, акча якларын буенча инде. Шуңа күрә МГДУның җитәкчеләре аша эшне алып барабыз инде безнең профсоюз комитеты да җитәкчелектә бу эшләргә каршы түгел, алар ярдәм итәргә тырышалар. Хәлләренә килгәнчә инде. Безнең бу планда аннан башка әйтеп киттем инде, ярышлар үткәрәбез дип, пенсионерларны чакырып без 23 февральгә Тугызынчы майга Нефтяниклар көненә, Картлар көненә мәшһүр шашка, шахмат, бильярд, теннис буенча ярышлар оештырабыз. Аларның анда әз генә булса да җиңүчеләргә призлары бар инде. Призларны тапшырып, алар күңелләре була инде бу ярышларда. Ярыштан башка икән бит менә безнең Азнакайда да, Актүбәдә дә алар безнең бильярд уйнарга киләләр. Алар эшкә юнәлтеш йөриләр. Иртән киләләр, әбиткә кайтып китәләр, әбит ашап тора киләләр. Әбит тә зур бильярдиннарга. Бик бильярд яраткан абыйлар бар инде анда, олылар, олырак яшьтәгеләр дә. Хәзер менә яшьләр дә, яңа чыкканнар да пенсиягә аның буенча йөриләр инде. Безнең аннан башка тагы шул концертларга Билетлар алып, без ветераннарны концертларга алып барырга тырышабыз иң әүвәлдә Азнакай Ак Түбәгә килгән артистларга инде. Аннан без елга ике тапкыр планда безнең бар экскурсия республиканың тарихи урыннары буенча былтыр менә без булдык Болгарда булдык, аннан соң Свияжскида булдык, Раевский монастырьда булдык. Быел менә май аенда Елабуга Алабугага барырга җыенабыз. Пенсионерлар клубы инде. Ну, әйтергә кирәк, пенсионерлар барысы да бер тигез яши дип әйтеп булмый, бүгенге көндә авыр хәлләр дә бар. Туган тумачалары булмаганнар да, вообще ире хатыны булмаган, балалары булмаган пенсионерлар андыйлар бар инде. Бар бүгенге көндә пенсионерлар әле пенсияләре ун меңгә дә җитмәгәннәр безнең Мәҗек Хәлимовның цехы бар иде башта. Аннан чыккан пенсионерлар өч-дүрт мең белән чыкканнар инде, ун меңгә дә, ун меңгә дә тутырмаган пенсионерлар. Алар хәзер бик авыр инде, бетерә кирәк, конечно. Менә, Мирза Хусенович, сезнең бит инде оешма, районда иң зур оешмаларның берсе, Һәм инде сезнең оешмада эшләп чыккан нефтьчеләребез, бүгенге көндә эшләүче нефтьчеләребез, алар инде безнең иң төп, иң зур көч газетаның укучылары шутланалар. Инде ничә еллар гомер буена дигәндәй без инде кулга кул тотышып, менә андый аларны аякны кылып, үзләре турында язып, үзләренең хис-кичерешләрен язып, теләгән әйберләрен, язмаларын Бастырып киләләр бит инде, аннары соң ничә еллар буена нефтьче сәхифәсе чыгып килде бит инде бездә. Менә шушы газета белән мөнәсәбәтләрне гә килеп әйткәндә, сез тагын газетада ниндирәк кызыклы язмалар күрәсегез килә? Менә нефтьчеләр, өлкәннәр нинди фикерләр әйтәләр? Алар бит инде сезнең белән сөйләшәләр бу хакта. Шуны да безгә җиткерсәгез иде шуларны.
Әйе, без Маяк әйтисе белән күптән бер-бергә чалып барабыз инде дип әйтергә кирәк. Безнең менә мондый көннәрнең дә юбилей гадиләгән вакытта да безнең безнең ветераннар турында бездә эшләүче, бүгенге көндә эшләүче работниклар турында, конечно, күп материаллар чыгып бара инде газетта, Маяк газетасында. Безнең яшьләр арасында да, ветераннар арасында актив Язучылар үзебез арасында менә безнең ветераннар советында Актүбә ягыннан, Азнакай ягыннан ниндидер мероприятие үткәргәч, обязательно безнең язып җибәрүче кешеләр бар инде. Ә, бар, бар, Аллага шөкер, бар. Ә, алар бик белеп, ну, язып, язырга тырышып, үзләре аларны беркем дә мәҗбүр итмибез инде, әйе, үзләре язып җибәрәләр шундый материаллар буенча. Ну, без Менә без бит инде сезнең белән эш алып барганда безнең пенсионерлар, ветераннар гаесын алып ачалар. Башта инде үзебезнең Азнакай нефть идарәсе буенча материалны карыйлар, беренче вакыт, беренче инде. Әйе. Ә аларга үзләре белгән кеше турында, Азнакай нефтьтә нинди бүгенге көндә яңалыклар бар, нинди эшләр алып баралар. Әле бүгенге көндә хәтта аларның Күпме нефть тапканнары да аларга, алар өчен кирәк әйбер инде. Киләчәктә инде планы бар, нинди Азнакай шәһәре ничек үсәчәк. Азнакай нефть бу эштә инде эшләр алып барачак, алар өчен бу әйберләр бик яхшы инде. Алар аны көтеп торалар инде бу материалны. Менә хәзер без сезнең белән эшли башлагач, менә монда Туган юбилейлар белән котлый башлаган идек. Алар да, алар өчен интересный инде юбилейлар. Бөтен кеше бит бер-берсен белеп бетерми, кайчан, әй, кайчан бер-берсен юбилей икән. Ну, Азнакай ветерасында күп материал күбрәк безнең өчен яхшырак инде. Мөмкин, әй, мөмкин дә. Ну, безнең үзебездә дә тора инде, конечно, ул материалларны әзерләү инде. Безнең бит хәзер менә шәһәрнең 30 еллыгы быел. Менә шушы иң беренче бит инде шәһәрне барлыкка китергән предприятие НГДУ һәм инде аның өлеше менә инде авылдан, поселоктан шәһәргә әверүе дә төп шушы аның нигезе булып тора инде. Һәм инде менә безгә бигрәк тә бүгенге көндә шушы шәһәргә өлеш керткән ветераннар кызыклы, менә шушыларның ничек иттереп эшләгәннәре турында безнең беләсе килә. Хәзер инде менә алар бәлки кайсысы да бардыр, кайсыдыр юктыр. Менә бүгенге нефтяник яшьләргә алар ниндидер яклардан үрнәк булып, менә газетада чыкса иде дип, шундый фикердә идем. Сездә менә тәкъдимнәр булса, Менә без, мин баштарак әйттем бит инде сезгә сөйләшкәндә, безнең музейга, үзебезнең НГДУның музеена кешеләр килгәч тә, мин башта сөйли башлаганда сразу әйтеп башлыйм инде. Азнакай нефть идарәсе шушы шәһәрне бүгенге көндә төзү дип инде Актүбә поселогын, авылларны үстерүдә Азнакай нефть идарәсенең көче күп куелган. Нефтяникларның компания Татнефтьнең акчасы, финанслары бу эшләргә бик күп куелган. Бездәге әле менә 96 чыга хәтле генә бөтен йортлар, детсадлар, гостиница, мунча, общежитиеләр Әле ресторан, бөтен әйбердә дә НГДУ балансында тора. Без алар ачы карап тора идек, ремонт ясап, нитеп. Хәзер генә без администрациягә бирдек ул объектларны. Шуңа күрә менә нинди генә объектны алып карасак та, Азнакайда бүгенге көндә бик күп Азнакай нефтьнең көче кергән, үзләре төзегән, финанс ярдәме белән төзегән объектлар бик күп. Бу эштә безнең нефтяникларның

И бу эштә эшләүчеләр ның ветераннарын да, баштагы объектлар да, бүгенге көндә эшләүчеләрен дә көче күп куелган инде. Менә бу без Утар бит Азнакай нефть идарәсенең 60 еллыгын районның 85 еллыгы бит бу. 85 еллыгы әзерләгәндә без әле менә шушы объектларны Шушы көнгә китереп җиткерәчен ветераннарны да субботникларга чакыра идек инде. Паркка да, Победаға, парк семьяга, семьяга да, музейга да, благоустройствоға. Шуңа күрә безнең ветераннар арасында вообще легендар кешеләр бар, бу мөмкин дә әйтергә кирәк, алар арасында. Әле бүген исән-сау яшәгән безнең орден, Ленин ордены алган безнең ветераннарыбыз бар. Тугыз безнең сугышта катнашкан ветераныбыз бүгенге көндә исән. 144 тыл ветераннары исән бүгенге көндә. Менә бу кешеләр барысы да инде Азнакай нефтен үстерүдә, Азнакай шәһәрен үстерүдә Бик күп теш куйган кешеләр инде.
Барсы да легендар кешеләр. Барсы да легендар кешеләр. Сугыштан соң да шәһәрне илне төзекләндерү. Әйе, сугыштан соң да болар кешеләр. Әйе. Болар инде основном шул сугыштан соң киткәннәр. Төзегән кешеләр бит 50 елдан башлаган инде. Боларны безнең һәрбер кеше турында алсак та инде аларның ниләрен карасак, үткән ел тормыш юлларын, эш юлларын аларның күп инде. бер миллиард нефть табуда ике миллиард өч миллиард да барса катнашкан кешеләр инде алар
безнең менә шулай ук икенче тагын зурлык буенча районда бер өлкә безнең актүбә бистәсе анда бит ун меңгә якын кеше яши менә анда шулай безнең нефтьчеләребез шактый күп һәм инде анда да сезнең беләбез инде нефтьчеләрнең зур проектлары тормышка ашырылган иде Инде хәтта менә районның чишмәләрен төзекләндерү дә сезнең зур өлеш булды һәм инде сез заманында чишмәләр буенча Россиядә конкурсларда җиңү яулап, бөтен безнең Азнакайның данын таныткан идегез. Менә шушылар хакта да сез сөйләп китсәгез иде әзрәк тарихка күз салып һәм инде безнең менә шушы шулай ук ветераннарның менә кайсы ветераннарның анда роле зур булды.
Азак аяк түбә безнең өчен аерым бистәләр түгел инде бүгенге көндә. Анда әйтеп киттем бит инде, безнең Актүбәдә бүгенге көндә 600 дән артык пенсионер, ветеран яшиләр. Алар арасында тоже карасак, безнең бүгенге көндә бер герой сострода, ну, юк инде, Асхат абый Гарипов. Ул Актүбә, нефтьтәшчән кеше инде. Актүбә нефть башта бит без бергә эшләдек, аннан Актүбә нефть бездән аерылып чыкты. Яңадан без 96 елда яңадан бергә кушылдык. Шуңа күрә безнең Актүбәне дә Азнакайны да үстерүдә Азнакай нефтьчеләре дә Актүбә нефтьчеләренә куйган көчләре бик күп инде аларның анда тоже. Безнең объектларга карасак, менә безнең анда Актүбәдә, Азнакайда булмаган Балалар ат спорт мәктәбе бар. Бик яратып йөриләр балалар атка. Балаларга да менә Татнефть компаниясе ярдәме белән әле күптән түгел генә анда пони атлар сатып алдылар. Алып кайттылар. Пони атлары бәләкәй балаларга заниматься итәргә инде кирәк әйбер. Анда безнең чирли торган балаларны да әти-әниләр шунда йөртәләр. Файдасы бар. Менә бу чишмәләр турында әйтсәк инде, Татнефть компаниясе инициативасы башланган эш бу. 2000 елларда без бу эштә тоже бик актив катнаштык дип әйтергә була инде Азнакай нефтьтә, Актүбә нефтьтә. 50 дән артык безнең чишмә ны без эшләдек, әйе, төзекләндердек. Бу чишмәләр бит безнең Азнакай районында гына түгел, менә мин үзем белгән буенча да Мөслим районында без ясадык. Бөгелмә районында без ясады, Актанышта без чишмәләрне яхшыга иттердек. Ну, озак вакытны, может быть, әйтәсе килә, чишмәләргә, может быть, әзрәк внимание обращать итә башлаган. Ну, бүгенге көндә администрация ярдәме белән ул чишмәләрне бүтән предприятиеләргә бүлеп бирделәр, нефтяникка, башка.

Безнең тагын менә беләбез бит инде, спорт, культура өлкәсендә нефтьчеләр бүгенге көндә бик зур өлеш кертәләр менә балаларны үстерүдә, бигрәк тә әнә шушы Созвездие, Гаибетдинов, сезнең тагын Бәхет ансамбленә һәм башка төрле ансамбльләргә, шулай ук спорт өлкәсендә менә футболны бик нык развивать итәсез, Актүбәдә елда ярышлар үткәрелә. Лыжа өлкәсендә сезнең чемпионнарыгыз бар. Менә бүгенге көндә ветераннарда да шушылай спортка һәм культурага игътибар иткән, үзләрен шунда сынаган ветераннар бармы?
Әйе, менә спорт буенча Татнефтьтә, Казанкайнефтьтә финанс яктан да, бүтән яктан да ярдәм итеп торалар инде, объектлар төзүдә дә, әйтергә кирәк. Актүбәнең ат спорт мәктәбендә дә, менә монда шул ук Алтын Алка авыл шәһәрнеке булса да, аны Нефтьчедә төзеп бирделәр инде. Анда да безнең балалар, яшьләр катнашалар. Менә Актүбәдә дә тагы ату мәктәбебезнең бар бит инде анда. Әйтергә кирәк, безнең анда Актүбәнең ату мәктәбеннән Европа чемпионы да Крашенинникова Света, Универсиадада да ул алтын медаль алды. Андый безнең кешеләр бар инде, дип әйтергә кирәк. Ну, ветераннар арасында әйтсәк, менә бүгенге көндә нәрсә әйтә алам мин? Яшьләр буенча мин бер сорау бар, спорт буенча. Менә мин каягын шаккатам, яшьләр киләләр, мәктәптәге балалар да килә. Мондый үзебезгә килгәндә, сорыйсың нинди спорт белән заниматься итәсең? Яшьләр вообще

Эшкә алганда без сорап алалар инде аны, караштырып, нәрсә белән заниматься итәргә возможность бар дип. Менә лыжный базага баргач, инде мин кайвакытны шаккатып кайтам, нигә ярышлар бара лыжа буенча. Күбрәк ветераннар беренче урынны алалар, яшьләр нишләптер артта калалар. Менә безнең үзебезнең Азнакай нефтегазында да, менә мин үзем беләм, менә күптән түгел генә чыктылар, конечно, пенсиягә. Тимбаков Рәшит. Хәер, менә пенсионер ул любой яшь җегетне, 25 яшьтәге җегетне узып узып китә ул ниткәндә. Шакиров Фирдәвес, менә шундый җегетләр безнең бар, лыжда. Теннис уйнаучы Илтузар Шарапов, тоже пенсионер инде ничә ел. Бик активный уйный, яшьләрдән дә арттырып җибәрә. Ярышларга йөри, республика буенча да, Россия буенча да әйбәтрәк йөри инде. Андый кешеләр бар инде, волейбол уйнаучылар арасында да.

Җитмештән артык. Без менә өченче ел, өченче ел була, җитмеш еллыкка, җиңүнең җитмеш еллыгына Актүбә, Әлмәттә Татнефть правкомының кубогына ярышка барып, беренче урын алып кайттык. Ветераннар оешмалары арасында безнең Бахтиозин Равил бик известный бильярдист, республика гына түгел, Россия буенча тоже ветеран безнең, бик оста уйный. Ул, әйтәм бит, ул Россия буенча күбрәк соревнование йөри инде, безгә килеп җитә алмый.
Ә культурада бармы шушылай сәнгатьтә җырларга ярата торган ветераннар? Фамилияләре бармы?
Менә безнең Актүбәдә бүгенге көндә эшләп килә Сударушка дигән ансамбль. Ул тоже сезнеке? Юк, ул ДК Гагарина клубы инде. Но анда безнең 90% безнең ветераннар. Әйе, Усып ветераны. Шулай